hello madzimai tiripo pachina chemadzimai kudai madzimai kada kuti umbopinda mumba mako wapinda mumba mako woona kuti mumba mako munei mune mamwe makugwedere gwedere makudzoto makubhaketi eplastic mazidhishe plastic asina kana nebasa rese madzimai ka zvinhu izvozvo zvoka izvo madzimai budisa zvinhu izvozvo mundopisa punzapo unoziva kafaka mudzimai vana vako vanopiwa zvinhu zvisina kana nebasa rese ii vanopiwa zvinhu zvisina kana nebasa rese vanhu vogovana nhaka zvinhu zvakanaka muri kuchengeta zvinhu zvisina kana nebasa rese munai madzimai mudzimai wanasi kusara chengeta zvinhu zvisina kana nebasa rese he chii madzimai kupinda kumba mako so hamuna kana order diskuda igaga nezvinhu zvisina kana nebasa rese makudzotu zvinhu zvisina budisa zvinhu izvozvo unopisa kuro enda ndopisa zvinhu izvozvo ora mune muzi mauzodrop mazikitchen unity akajegiwa jegiwa chii madzimai he apa ndinga chikomplaina murume wangu haagari haagari pamba haagarisiki murume wangu ha anga angagara pamba nezvinhu zvakadai izvezvi he chii madzimai angagara pamba shuwa ratombondikudza kuti mumba mako mune chii chaizvo chaizvo mune chii mune zvinhu zvakarongeka kana kuti ndizvo zvinhu zvinangana nebasa rese izvezvezvi he madzimai chii mukadzi shuwa unoita basa rekubucket rekugezera ndora unorara uchiwetera wofuma uri gezera futi mukadzi uri right right iwe uri right iwe ndoda kuti muponyatsokundiudza madzimai kuti shuwa kurarira pilo yemadhende kurarira pilo yemadhende mukuru unowu kurarira pilo yemadhende dzikutonyatso kubata hope shuwa uri right ende tikapinda pamubhedha pako hapana kana idisorder yega yega haparongedzewi hapawadziwi machira machira acho akabvaruka bvaruka asi machira manyowano unawo akaturikwa pamusoro pewedrop uri kuzvichengetera uchitadza kufuka zvinhu zvakanaka ukafa vanhu vanogovana zvinhu zvakanaka vana vakuosirwa zvinhu zvisina kana nebasa rese shuwa unochengeta makubrane masina kana nereken mazi ah, lord let me not say this shuwa kuchengeta mazipitikuti akabvaruka bvaruka ndizvozvo zvauri kuchengeta izvi zvisina kana basa rese ndozvinopuhwa vana vako kana wafa izvezvezvo tora zvese kukonora zvese unopisa hmm? shuwa mudzimai wanhasi kuita zvinhu ah, kuita zvinhu zvisina kana nebasa rese mai kuchengeta zvinhu zvisina kana nebasa rese mukadzi wanhasi he madzimai chii madzimai murundinzwa here madzimai shuwa unochengeta zvinhu zvisina kana nebasa rese kuita unoita kuita doneti doneti rejira shuwa doneti regumbezi dhoo miti regumbezi mukore uno ushuwa rakabvarwa bvarwa riri rakaiswa padhoo chii madzimai gadzirisai madzimai gadzirisai mumba menyu mu madzimai e shuwa unoti unoti kuvhura shuga shuwa wavhura shuga woisa direct mukapu yetii amuzivi kuti kune mabeseni chii uri right ndoda kuti usati wapomera murume wako da kuti umbozviona kuti uri right right here shuwa ukanzi wafa iwewe nhasi uri kufa nhasi vana vako vanosara nai nechii vasina madhende shuwa he shuwa mukadzi chaiye chaiye angatora ungata kuita kuna maputu nechingwa kuna maputu nechingwa uri right right iwewe uri right iwe uri right iwe kutadza kutenga poto apa poto yacho naina kana hendo kupinda mumba so mune mazibhegi mazihendbhegi asina kana mahendu mamwe mazibhegi asina kana zipi budisa zvinhu izvo enda undopisa shuwa mukadzi womukadzi chaiye chaiye shuwa angachengeta zvinhu zvakadaro mumba mako shuwa ureti wewe ureti wewe kuvhura mufiriji mako makati ndandanda zvigubhu zvemvura zviri zvigubhu zvemazoe hanzi kune zvigubhu zvinoisirwa mvura kupedza kumwa mazoe kwakisa chigubhu mvura shuwa mukore unoyo shuwa uri right iwe uri shuwa shuwa iwe ndoda kuti umbonyatsondiudzaiwo kuti uri right here pauri papapo e ende pamba pako hapana kana maruva uda kuzoisirwa maruva paguva pako chiisirwa maruva paguva pamba hapana kana maruva panoratidza kuti hapatomboratidzikewo kuti pane mukadzi wanogarapa hapana kana maruva uright iwe aiwa ndinoda kuti umbondiudza mudzimai kuti iwe pauri papapa zvitori zvitori shuwa ungati kupedza kupedza kupedza gaba retomato sauce shuwa ronzi anga risarasiwa gaba iri ratoarekisira soti kuisira soti mugaba retomato sauce kuisira shuga chaiyo kuisira shuga mugaba redovi uright right iwewe aiwa ndinoda kuti mumbondiudzaiwo kuti kana ukafa tonzi wafa nhasi vana vako vanosara vaine chii shokuda kusiyira vana makugwidira makudhishe plastic asina kana nepasa makujuzi akarongedzwa asina kana nepasa rese budisa zvinhu izvozvi zvese ina unopisa unopisa u shuwashuwa mukadzi chaicha yakasvika kuti zvi a ah, baba vekwanga vasiri pamba chero vari paofu vanga vangagarira zvakadaro izvozvo ndosa muchizotirwa vakadzi nevamunoti mahure mahure vanhu vaka vanoziva kubata varume ende ukapinda mumba mehure makarongeka vakadzi musakundwa nemahure gadzirisa mumba mako tanga kwazvigadzirisa pachako iwewe zvigadzirise shuwa shuwa unoita ah. budisa zvese zvakaipa budisa zvese zvimangwendere zvimadzoto zvimagwendere gwendere enda unopisa zvimakitchen unity zvakasakara kudhara budisa unopwanya pwanya kunze uko topesesa moto mvura yekugeza shuwa ungabati bucket raunowetera iwewe wofunga uri gezera mukore unowu shuwa uri right right iwewe iwe uri right right shuwa iwewe haa zvimwe zvinhu hazvini kudaviso